halleluya halleluya xi kona xifaniso xin'wana lexi nga kombisiwa xona endzeni ka rito ra xikwembu lexi ni lavaka leswaku namuntlha hi ya hi ya xi xera swin'we hi ya hi ya swi langutisisa kahle rito ra xikwembu leri kumeka eka buku ya luke 10 hi ta ha hlaya suka ka 30 ku fikela ka 34 leyi nge kutani yesu a hlamula a ku munhu u sukile eyerusalema a xikela eyeriko kutani a wela emavokweni ya swigevenga a n'wi tshunxisa sorry swi n'wi tshunxisa swi n'wi boha swi n'wi boxa timbanga kutani swi tifambela swi n'wi siya a ri ekusuhi ni ku fa muprista a humelela a rhelela hi ndlela yeleyo kute loko a n'wi vonile a papalata swi tano ni mulevhi na yena kute loko a fikile kwalaho a n'wi vona a papalata kambe musamariya un'wana la endzaka a ta kwalaho a nga kona kute loko a n'wi vonile a n'wi twela vusiwana kambe loko a tshinela a n'wi bohelela timbanga a chela mafurha ni vhinyo a n'wi kandziyisa exifuveni xa yena lexi a khandziye a khandziyeke a n'wi yisa endlwini ya vaendzi kutani a n'wi ongola kona namuntlha i want us to look at something the subject leyi vanhu va ku tala va nga swi rhandzeki eku va va vulavula hi yona namuntlha tanihi vapfumeri hi ya ya dyondza hi n'wanuna loyi n'wanuna loyi a ri kuteni kwala ndzeni ka tiko leriya loko a fika a fika a va na badi ra ku wela emavokweni ya swigevenga swigevenga leswi nga n'wi tletseleli swi n'wi boha ku fikela laha swi nga n'wi endla leswaku a swi vona swa ku no mani se manjhela ni le kusuhani na ku fa rito ra xikwembu a priest came muprista loyi na yena a ri mupfumeri let's underline that word u tile a fika a n'wi papalata a n'wi hundza na mulevi na yena the same thing happened a n'wi papalata a hundza but here's one thing that i love rito ra xikwembu ri ri n'wanuna loyi a nga n'wi pfuna emusamariya loyi nga nga nga n'wi pfuna na yena o va muendzi a nga ri wa tiko ra leriya mara a va na mbilu ya ntwela vusiwana a n'wi pfuna halleluya a nga n'wi pfuni ntsena a tlhela a n'wi yisa eka yindlu ya vaendzi meaning that it was a guest house a n'wi yisa rito ra xikwembu loko hi hlaya hansi ri ri a tlhela a humesa mali ya leswaku n'wana la a sala a kuma ku pfuneka namuntlha hi ri vapfumeri endzeni ka yindlu ya xikwembu hi ri lava tivitanaka vakreste hi tele ngopfu lava emisaveni ya xikwembu hi nga riki na mbilu ya vutwela vusiwana so many christians that are filled with pride lava va tivonaku va ri vona va nga better mara loko ku va langutisa ku va ku na vanhu kusuhana na vona they are surrounding it needs a hand of help but they are failing va ti vitana vaprista va ti vitana vakhongeri va ti vitana vapfumeri va ti vitana valevhi halleluya ku na vanhu lava ekusuhana na vona ku nga swiyimo swo tika but they are failing to reach out va ri vona vakhongeri lava pfumelaka leswaku i vapfumeri va ntiyiso xana mfumo wa matilo u ta wu vona na hi lexi xikombiso lexi hosi yesu a xi kombisa leswaku swi tive leswaku u fanekele ku komba tintswalo eka munhu un'wanyana a ku na mfumo na un'we wa matilo u nga ta wu vona loko wa ha ri na mbilu ya ribye mbilu ya leswaku vanhu lava nga le kusuhana na vona ku nga va ku ri vamakwavo ku nga va ku ri vanhu lava nghenaka na vukereke ku nga va ku ri vanhu lava u tshamaka na vona vanhu lava nga le kusuhana na vona u va langutela hansi a wu voni va ri nchumu but you call yourself a christian repent wena mhani repent hikuva rito ra xikwembu ri vula sweswo ri ri loyi a nga ti a- a- a nga- a nga riki na rirhandzu a nga xi tivi xikwembu hi mhaka yini na god is love halleluya our god is love loyi a nga na xikwembu u na rirhandzu loyi a nga na xikwembu endzeni ka yena u tele rirhandzu hi yo mhaka eka matthew 7 verse 21 yi ri a hi hinkwavo lava nge hosi hosi va nga ta vona mfumo wa matilo hikuva vanhu va pretender they are wearing coats pretending to be true believers but they do not have the qualities inside of them a va portray nchumu xa ku kombisa leswaku i vapfumeri va ntiyiso hi yo mhaka the word of god in first john 4 verse 8 yi ri Whoever does not love doesn't know God for God is love. Loko nga ri na rhandzu a wu tivi Xikwembu a wu na Xikwembu. Hikuva Xikwembu i rirhandzu. Xana loko u tshamile u na yona mbilu ya ku vavisekela vanhu van'wana lava nga le kusuhani na wena na? Xana loko u tshamile u na yona mbilu ya ntwela vusiwana ya ku amukela vanhu van'wana kusuhana na wena? Loko hi ya hi ya twana a rito ra Xikwembu Hi mani n'wanuna loyi Lazaro a ri xisiwana? Yini a ku ri na munhu loyi a fumile, munhu loyi a ri na hinkwaswo, munhu loyi a mbala na timpahla ta kahle ta mahiyemo. Loko ya ya twa hi n'wanuna loyi, rito ra Xikwembu, Lazaro a ri na swilondza, a famba a fika a tshama emahlweni ka nyango ya n'wanuna luya. N'wanuna loyi a nga ri na mbilu ya kahle a nga n'wi pfulelanga, u lo n'wi langutisa a n'wi nyika mahlandla yena swakudya a ku swo fana a dya yi ta xurha. A ku a tshika na ndlela yena yi lakatsela swilondza mara hi rin'wana ra masiku loko se manjheni va lovile vanhu lava rito ra xikwembu n'wana loyi loyi se a ri ku tshweni a welela eka abrahama hi ku lazara a tshama xifuveni xa abrahama a ku we abrahama wena tatana abrahama kombela lazara leswaku a thonisela thosi rin'we ra mati a ta ni nyika ni nwa hikuva la ni nga koho ku le ku hiseni kutani tatana abrahama a n'wi hlamula a ku na wena loko wa ha ri misaveni swilo a swi ri ku ku fambeleni mara a wu nga ri na tintswalo that is why there's a big gap between where lazarus is and where you are a wu nge swi koti ku tsemakanya hi yo mhaka today i came with this word to advise someone today leswaku swi tive that if you still carry that heart of saying ku i am better than someone else you will not see the kingdom of heaven if you still have that heart ya ku loko u ti langutisile u ti vona u ri wo antswa swinene a ku na laha u yaka kona because you lack love and loko u nga ri na love a wu ri na kreste wena hi yo mhaka rito ra xikwembu ra tiyisisa ri a hi nkwavo lava nge hosi hosi va nga ta vona mfumo wa matilo a hi nkwavo lava khomaka tibibele va ya kereke ri nga ta vona mfumo wa matilo a hi nkwavo lava va nghenaka kereke day in day out va nghena ti-all night prayer va endlaka swi nga ta vona mfumo wa matilo not even preachers of the word that is why ka xikombiso lexi rito ra xikwembu ra vula ri ri muprista u yi a ya hundza na mulevhi a hundza mara n'wanuna loyi o va muendzi meaning ku ri a nga ri mupfumeri ku fana na lavaya meaning ku a nga weli eka vupfumeri bya lavaya na vukhongeri bya lava but he was just a random person that came a swi twisisa from deep within that this person needs my help i need to save this person namuntlha hina vapfumeri hi tluriwa hi vanhu lava nga ri ki vapfumeri eka xikwembu hi tluriwa hi vanhu lava nga ri ki vakhongeri because they are so full of love they are not judgmental they are so full of giving va na mbilu yin'wani leyikulukumba ngopfu ya lwandle hileswaku hambi munhu o ta a nga ri na nchumu they know how to welcome that person and help them namuntlha hi ri vapfumeri we have pride u tikuma u mbarile u ri kahle u bombile u ya kerekeni but endzhaku ka wehe u siye vanhu lava kalaka na xa ku phema you are not concerned you are not worried hikokwalaho ka ku you carry an evil heart remember leswaku u nge wu voni mfumo wa matilo hikuva xikwembu i rirhandzu xikwembu xi na ntwela vusiwana a hi leni ya cinca namuntlha let us start to be people who do not pretend hi va vanhu lava pfumelaka xikwembu hi ntiyiso hi va vanhu lava tshembaka xikwembu hi hinkwaswo leswi hi nga na swoho ku katekile voko leri nyikaka ku tlula leri nyikiwaka leswi vulaka swa ku you even take leswi a swi nga koteki ku nyika u nyikela as long as they have xikwembu wa swi tiva do it from deep within mara today we also have those type of givers lava loko va nyikela they go around talking about it he ni n'wi nyikele mpahla ni n'wi nyikele swakudya a nga ri na nchumu loko a nga ri mina a nga ta va a nga ri na nchumu that will not uh, give you an access to the kingdom of heaven hikuva wena you do not carry the heart mbilu ya ku nyika rito ra xikwembu leri nga yi dyondzisaka ri ri i xifaniso leswi hosi yesu a a karhi a nyiketa vanhu leswaku ku laveka munhu wa tintswalo ku laveka munhu wa mbilu ya ku enta a ku laveki munhu wa pride wa ku tiveka mahlweni a ku laveki munhu wa ku tirhangisa mahlweni but ku laveka munhu loyi a swi twisisaka swa ku caring christ it means ku ri u fanekele u kota ku va u karhi u accommodate vanhu hinkwavo wa swiyimo swa ku hambana u va u karhi u kota ku accommodate eti-position ta ku hambana ta vanhu it does not matter their backgrounds what matters is that you have accepted christ that means ku ri na wena u fanekele ku va kwala nga kona u ri karhi u tisecha checking if indeed you are doing the right thing in front of god checking if indeed wa leswi u swi endlaka hi leswi na a wu ta tsakela ku va swi endliwa endzeni ka vutomi bya if you were in that situation but you find people today vona va ri va pfumela loko u karhi u langutisa na vamakoni wa vo swilo swi le ku endleni they are not even putting a cent to try and help them na vanhu va nghenaka na vakereke vo tibyela ku hi khongela lava mani mani mani but you don't know how to help that person even you are even destroying them hi ku loko u yiva mahlweni ka vanhu u yiva u vulavula ku la mahlweni la a ku yimi vanhu va ku mbala switlakati a ku yimi vanhu va ku mbala timphaxana a ku yimi a ku yimi vanhu va ku mbala swilo swa ku boxeka you are the one who's destroying people inside of the house of the lord a wu swi koti eku vuyisa vanhu kusuhani na kreste u va kombisa leswaku xikwembu i rirhandzu ene xikwembu xa swi kota to eku endla leswi swi nga na matimba ku tlula swilo hinkwaswo la misaveni we have those type of people va ku va swi kota ku na na na loko u karhi a famba molweni a vona munhu a nga ri na xinkwa a karhi a nga ri na nchumu swi nga antswa loko a n'wi langutisa a ku yo munhu loyi heyeyeye u nga ni tshuneleli u nga ni khoma not knowing that your blessings ti ta ta hikuva u pfune munhu luya not knowing or understanding ku ri xikwembu xi ta ku hlamula hikuva u lehise voko ra wena u nyikela u endla xa n'wanchumu what are you saying about the person who's next to you what are you saying about the people who are lacking u nga hlayi rito ra xikwembu ri hundzuluxa hi nhloko u nga ri twi ri twisise rito leri leswaku xikwembu i rirhandzu ri twisise rito leri leswaku xikwembu xi rhandza munhu loyi a nga na tintswalo tintswalo ta xikwembu ti enerile a swi ngo vula tintswalo ta swona ntsena ta le ka tilweni kambe a swi vula na tintswalo leti swi nge hi ti endla loko hi ri vanhu la misaveni what are you saying about the person who's next to you u nga pfuki n'wana mali u xi endlile xihoxo xo ti vula mupfumeri mara u ri na rinyajo u ri na mavengo u ri na na mhaka liya ya pride because you will not be able to see the kingdom of God. Carry love within you. Carry forgiveness within you. Carry that heart inside of you. mbilu ya ku pfuna mbilu ya rirhandzu ya tintswalo ya ku rivalela u swi tiva swa ku xikwembu xikwembu i rirhandzu u nga ti xisi u kula xikwembu mara u nga ri na rhandzu ndzeni ka wena because that is absolutely nothing that you are doing halleluya hayi ni halleluya a that's my advice to everyone leswaku a fambeni ya cinca ya ya hundzuka ya ya va na mbilu ya rirhandzu ya ni twela vusiwana na ntsetselelo a fambeni ya va vanhu lava va swi twisisaka leswaku xikwembu xikwembu xi xi hi rhandzile na hina fanekele ya ya rhandza van'wani ene hi teka van'wani kahle hi nga languteli vanhu ehansi hi languta vanhu kahle hi nga languti vanhu hi laha va humaka kona and what they have and their background hi fanekele hi va langutisa tanihi vana va xikwembu because emahlweni ka xikwembu hinkwenu ha ringana we are all equal so a hi fambeni ya ya hundzuka ya hi ya cinca we still have a chance rito leri a ri fikelanga hi xoxo ri ku fikela ku ri famba u ya lunghisa timhaka ta wena in the name of jesus be blessed go and repent i love you more and more amen